Ассаламу алейкум, дуслар. Узган атаны билгеләгән төп яңалыкларны беләсегез киләме? Килә, килә.
Карыйбыз.
Киттек. КХТИның элеккеге җитәкчесенә карата хөкем карары чыгарылды. Экс-ректор Герман Дьяконовны зур күләмдә ришвәт алуда гаепле дип табып, Аны җиде ел ярымга кадәр ирегеннән мәхрүм итеп, гомум режимлы колониягә билгеләделәр. КХТИ проректоры Илдар Абдуллин да шундый ук срок алды. Бу эштә башка фигурантларга нибары шартлы срок билгеләделәр. Тикшерү версиясе буенча, Дьяконов берничә хезмәткәре белән Газпром һәм сәнәгать министрлыгы контрактларында 64 миллион сум акча урлаган. КНИТУ хезмәткәрләре армия бронё өчен полимер компонентлар уйлап табарга тиеш була. Әмма бу эшләрен башкармыйча, әле хезмәтләренә бәяне дә арттырып куя. Американың хәрбиләре тыныч йоклый ала. Без яңа бронены ясый алмадык әле.
Казанда ЦУМ каршында хатын-кызлар өчен парковка ясалды. Аның төп аермасы зурлыгы һәм төсе, ал төстәге сызымнар төшерелгән анда. Гадәттә бер машина өчен парковка урыны 2 метр ярым. Ә менә бу хатын-кызларга исәпләнгән парковка киңлеге 4 метр ярымга якын. Дөрес, әлеге парковканың да гомере озын булмады. Берничә көн генә эшләп кала алды ул. Интернетта исә әлеге яңалыкны зурлап сөйләделәр, ә Цунны сексизмда гаепләп чыктылар. ЮХИДИ идарәсе дә читтә калмады. Парковканың гос таләпләренә туры килмәвен, шуңа да башка төскә буярга кирәклеген әйтте алар. Шул ук вакытта ЮХИДИдә әлеге карарларын мәгълүмат чаралары да һәм интернетта кубарылган гауга белән бәйле түгеллеген аңлаттылар. Ярый, ә без эшнең асылын беләбез бит инде.

Таләпләргә килгәндә, ТАИФларның бер өлешен сайлаулардан алырга, ә шәһәр советында компания вәкилләре өчен квоталарны арттырырга тиеш булачаклар. Шул рәвешле Камадагы бәхәс тулысынча хәл ителгән дип атап була микән? Республикада узган атнада булган төп кадр билгеләнеше Мәдинә Тимирҗанованың Татарстан Республикасы милли китапханәсенә җитәкче итеп куелуы булды. Ә китапханә шушы арада НКЦ Казан бинасында күп функцияле мәдәни үзәк форматында ачылырга тиеш. Массакүләм мәгълүмат чаралары Тимерҗи Адмоның әлеге эш белән озак шөгыльләнәчәгенә шик белдереп, аның җитәкчелеге 2-3 ел гына дәвам итәчәк дигән фаразларын да җиткерә. Тик иң мөһиме, хәзер бит аңа татар интеллигенциясе белән элемтәләрне җайларга кирәк булачак. Ә менә соңгылары, билгеле бер сәбәпләр аркасында, аны кабул итә алмый дисәк тә була.

Белгечләр сөйләвенә караганда, чаша, акустика ягыннан караганда, классик музыка концерты өчен бер дә килешә торган урын түгел. Күп санлы тамашачыларны җыячак тагын бер мәйданчык Кремль яр буе билгеләнгән. Анда Сергей Безруков һәм Валерий Сюткинны каршы алырга әзерләнәләр. Ә менә Кремльнең үзендә соңгы ике елдагы кебек Таткультфест чарасы узачак.
Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең аппарат җитәкчесе Фәрит Вәлиев вазифасыннан китә. Бизнес онлайн мәгълүматларына караганда, аңа башта отпуска гариза язуын сораганнар, соңыннан эшеннән азат итәчәкләрен әйткәннәр. Тик бу турыда Вәлиевка мөфтиятнең бухгалтериясеннән хәбәр иткәннәр. Камил Самигуллин үзе дә, башкалар да аның белән бу турыда сөйләшмәгәннәр. Вәлиев әлеге вазифасына 2019 елның июлендә үк билгеләнгән иде. Шунысы кызык, Камил хәзрәт бу урынга килгән кешеләр белән артык килешә алмый. Вәлиев Самигуллин Татарстан Республикасының мөфтие булып билгеләнгәннән соң 2011 елдан бирле эшеннән алынган бишенче җитәкче булачак.
Алтын антилопа, мэрлар, район җитәкчеләре һәм депутатлар ишеген ачып керде. Муниципаль берәмлекләрнең җитәкчеләре, аларның урынбасарлары, депутатларның һәм җирле үз идарә органнарына сайланма әгъзаларның хезмәт хаклары 3 процентка артачак.